Mba'éichapa, mba'éichapa, mba'éichapa reime, che aime porã, che aime porã, che aime porã ha nde, che maitei, mba'éichapa reime, che aime porã ñañembosarái. Mba'éichapa Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva toñembojeroviákena nde réra, ta ore añuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva, eheja reíkena oréve ore rembiapo vaikue, roheja reiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue orendive, ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai haguãme, taupéicha. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Néi. Ko'ápe he'i ñahendu mboyve. antes de escuchar, oikumbýta mba'e ohendúva oje'e chupe, va a comprender lo que escucha. Mba'e purahéipa reikuaa he'i ñandéve? Jahechami aporandúta Rosita-pe, Rosita, mba'e purahéi nde eikuaa? Ne porã che Paraguái mbo'ehára. oĩ porã. Muy bien oĩ porã Rosita. Upéi he'i ñandéve ehasa tenonde ha epuraheimi. Jahecha ñahendumi Rosita-pe. Oiménepa ko arapýpe ndéicha iporãva tetã, ojeguapáva yvotýpe, omimbi ha ojeajaipa

Oĩ porã Rosita, muy bien. Jahechami ko'ápe he'i ñandéve che retã Paraguái, mi país Paraguái. Ko'ág̃a ñahendúta ehendu purahéi ha ejapo ko'ã tembiapo, ko purahéi oĩ página noventa y cinco-pe héra che retã Paraguái. Ñahendumíta ha upéi japurahéita. Vamos a escuchar, luego vamos a cantar.

Oĩ porã. Upéicharõ, eh, ko'ápe he'i ñande mba'érepa oñe'ẽ purahéi emongora. De qué habla la canción emongora? Upéicharõ ko'ápe he'i ñande Paraguáire he'isehína del Paraguái, Uruguáire de Uruguái. Upéicharõ ko'ápe pemongorata. Muy bien. Oĩ porã. Upéi he'i ñandéve mba'éichapa ikatu embohéra avei purahéi emongurusu, Cómo también podéis llamar la canción? Marca en cruz, Rohayhu Paraguái, Paraguái iporã, Che retã iporã, Che retã ahayhu. Rohayhu Paraguái es Te amo Paraguái. Ha Paraguái iporã, upéva hína eh, el Paraguay es lindo. Che retã iporã, mi país es lindo, che retã ahayhu, amo a mi país. Eh, ikatu peiporavo peteĩva. Elijan uno. Muy bien. Mba'eichaguápa ndéve g̃uarã ñane retã, ñane retã Paraguay emo ha'anga. Cómo es para vos tu país el Paraguay? Eh, dibuja. Ko'ápe pedibuháta. Mba'épa he'ise yvytúre amondo che purahéi? Eporandu ne mbo'ehárape, ko'ápe ha'éta peẽme. Ke signifika yvytúre amondo che purahéi? pregunta atu profesora. Ahora le respondo, ambohovaíta peẽme. He'ise por el viento mando mi canción. Jahasáta? Tembiaporã cinco ko'ápe. he'iña ndéve, emoñe'ẽ ha'e ehay'uy mba'e porã. Lee y subraya los valores, che retã ahayhu añete, che retã Paraguay rohayhu Paraguay. Kua'ápe hína, Cuál es el valor? Es el amor, ahayhu. Ahayhu, rohayhu, Upéva peheja ivýta, subrayar. Ehendu mbo'ehárape, upéi emoha'anga ko'ã rríma, eskucha a la profesora, luego dibuja estas rimas, acá está arrimado porque termina cada verso, acá termina en a, a, i, i, ny, ny, y, y. Muy bien, che retã iporã. Iporã ha opu'ã. che retãme apurahéi Paraguái ndahejaséi. Ko'ápe upéicharõ pe moha'angáta, pe divuháta mitã'i kyre'ỹ, mitã'i ate'ỹ, mitã'i juky osẽ ha oky. Muy bien. Upéi he'i ñande opurahéi ha'e irríma, canta y dice una rima. Bueno, mba'e pejapóta? Che ahupitái peẽme ko'ápe avei pepurahéi che retã Paraguái. Aipota pe purahéi, ehendujey purahéi che retã Paraguái ha upéi epurahéi ne irũnguérandi. Ko'ápe pepurahéita pende año ha pehupíta chéve peteĩ videíto. Ajépa pepurahéita upéicharõ? Che retã Paraguái, neporãitéva yvytúre amondo che purahéi, aipotávagui aikuaa opavavéva. Che retã ahayhu añete che retã Paraguái rohayhu Paraguái ne porã Paraguái che retã Paraguái ndaijojahái Upéi he'i ñandéve emoñe'ẽ syryry ha upéi ere ko rríma péva ko rríma aipota avei peje Mitãkuña'i jukyetéva resa roryetéva ama'ẽrõ nderehe ou pya'e rory che jehe Péva pepurahipa péva ha péva pejéta peteĩ rríma. Muy bien. Oĩporã. Upevevéntema. Eh, koa ikatu peje, pero na, natekotei pe grava. Che hai'use, yo quiero tomar agua. Che ahase San Juan hápe, yo quiero ir al San Juan. Che ha'use mbeju, yo quiero comer mbeju. Che ahase bañope, yo quiero ir al baño. Che ahase cantínape, quiero ir a la cantina. Son expresiones de uso común. Bueno, oĩma upéicharõ pe, pe graváta eh, peteĩ videíto upéva. Aguyje peẽme, ahátama peñeñangarekóke Divino Niño Jesús toñangareko pende rehe. Ahátama tereho porãite mbo'ehára.